Сәлам җәмәгать. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез? Очтан катам бугайны мин хәр. Наличкам калмады җәмәгать. Картада гына акча бар, әйме? Һәм проблема шунда, мондагы төрекләр картаны кабул итәргә яратмыйлар. Теге карта белән түли аламмы сен? Юк, юк. Һәм аларга берни дә аермасы юк. Син анда 200 лиралык аласыңмы, 300 лекме? Юк кына менә мин сиңа әйтим. Бу бер проблема. Икенче проблема монда кафелар ябык, мин сиңа әйтим. Бер җүнле кафе юк. Нинди районга килеп эләккәнмендер мин. Мин хәзер Истанбулның нинди районы икән инде бу? Кыскасы җәмәгать Осман бәй дигән метро станциясе кырыенда мин. Яңа гына күптән түгел генә Садри Максуди урамыннан йөреп айкап чыктым. Хәзер кафе тапмакчыйм. Кафе табып булмый. Кафе тапсаң түләп булмый. Хәзер безнең төп максатыбыз барып башта Доллар алу, аннары соң долларны лираларга күчерү. Кесәмдә 3-4 лира акчам бар. Долларлы юзанер мин хәзер, җәмәгать. Хәзер җәмәгать, метро станциясенә барабыз да Истанбулның икенче ягына чыгабыз. Анда акча алачакбыз һәм аны лираларга күчерәчәкбез. Аннары соң бәйрәм башланачак инде. Ак карбызлар ничә икән? 24. 125 сум чамасы. Бер видео искә төште. Берсе, абый гел, абый гел, ди. Чакыра инде берсе үлә бетә. Бик тәмле карбыз тегесе булса, ди, ярып Ярып ачып күрсәтә аппак. Көне аның җәмәгать соры кояшсыз. Миңа мондый көне шул сүздә юк, ләкин проблема беләсең нәрсә дә проблема видео төшергәндә. Видеолар бик матур килеп чыкмый. Менә кояшлы көндә төшерсәң, шундый матур, шундый җете килеп чыга инде мин сиңа әйтим. Ә мондый көне төшергәннән соң видеоны бераз гына Светокорить итәргә туры килә. Җәмәгать монда бер үзенчәлек бар. Рамазан бәйрәмнәрендә метролар, автобуслар, диңгез автобуслары барысы да бушлай. Беренче майда башланган иде, кичә шулай иде, бүген шулай. Рәхәт тә инде. Менә бу бик зур плюс миңа дисә. Бу бит инде икътисадка да чынлап та бик зур плюс. Кеше өйдә утырасы урында, әйме? Кая да булса барачак барыбер. Туганына барып кайтачак. Бирок кая кунакка барып кайтачак һәм ул һичшиксез анда күпкә күбрәк акча туздырачак. Проездга караганда. Сәүдә ягыннан төрекләр бик акыллы. Шәп. Пейпортер ябык. Пейпортер ябык, девизләр ябык. Нәрсә шәп була? Утырып елап була. Добрый вариант. Хар тагын берничә җиргә дөвезгә кереп караячакбыз. Минем 13 долларым бар, җәмәгать, мин бик бай. Шуңа күрә шул долларларны булса да алыштырып караячакмын хәзер. Бер шаурмага гына җитәргә тиеш. Кем әйтмешли, бәйрәм белән. Җара, рамын карау контент. Болар эшлиләрме? Эшләмиләр инде, сездә юк. Эшләмиләр. Бәлки бүтән яктандыр аларныкы. Юк эшли. Булды җәмәгать, котылдык. Байыдык җәмәгать, 190 лира. Хәзер икенче проблема шаурма табырга. Мин хәтерлим, каядыр монда мәчет артында, Фатих мәчет артында бугай. Бер дигән шәпский тәмле шаурма бар икән, хәтерлим. Анда бер ике чакрым барасыдыр инде мөгаен. Беләсезме, җәмәгать, бу брусчатканың проблемасы нәрсә? Ул шуа. Качак теге сулырак урынына туры киләсең дә, тайып та егылырга мөмкинсең. Әллә минем аяк киеме генә шундый микән? Ләкин мин монда көчкә йөрим. Пингвин кебек вак-вак адамнар белән генә. Без җәмәгать 14.65-кә алдык, әйме? Анда 14.05. Менә аермасын күр инде. Боларның арасы бер 500 метр чамасы. Булды бу җәмәгать. Исән калабыз 100%. Текс салат. Бу тавык белән быгай. Һәм пылау. Дөге ягына. Кешечә әйтсәң. Әбинең кәтлите кебек түгел инде. Бары. Бу кешене тынычландырдык, Аллага шөкер. Так, җәмәгать, әйдәгез кар трамвайга. Июб дигән каберлектә чәй эчик тә, аннарысын Тукаебызны күреп китәрбез. Җәмәгать, мин монда 2 ярым лирага шундый сагыз алдым, мин сиңа әйтим. Бер тәме юк. Беренчедән, икенчедән шундый каты, резина кебек чәйнәрлек түгел. Хәтта алгы тешләрең белән дә менә шулай теп тешләп өзә алмыйсың. Әйтерсең каучук. Төрекләр. Трамвай бушлай, кереп сыйшып өлгереп булса, булмый.

Бушлай булса, баш бетә инде, кешеләр җыела. Юшләнмә. Җәмәгать, ана тегендәге кафега менәчәкбез. Ләкин бүген түгел. Монда чыксаң кешеләр, моннан барсаң кешеләр өстәвенә машина. Бер миңа урын юк, сыеп булмый дөньяга. Монда проблема төрекләрдә генә түгел икән. Монда проблема минем тиз йөрүемдә икән, ахрысы. Чөнки мин бөтен кешене куып тотам. 99-да 9% кешене мин куып тотам, җәмәгать. Мине узучылар ул мөгаен өче китүчеләр генәдер инде. Монда тротуары юк, менә бу инде Истанбул проблемасы. Абзыкайны узабыз. Менә әйтәм бит. Менә тагын берәү.

Мин чыдам түгел. Бәхәсләшмим дә. Аңлавымча, болар бөтенесе дә шул телеферикка чират инде. Бер мин генә акыллы түгел җәмәгать. Микән. Ничек шулай соң ул? Ничек дөнья тулы акыллы кеше соң ул? Мин аны аңлый алмыйм. Ничек шулай була ала ул? Менә нәрсә эшләргә хәер? Чиратка басып, бер сәгать көтәргәме? Әллә килтер-килтер җәяү менергәме? Әллә инде бөтенләй менмәскәме, бүтән җирдә чәй эчәргәме? Менә сорау нәрсәдә? Бит или не биттан да авыррак сорау ул җәмәгать. Белдем. Хәзер чиратның нихәтле тиз барганын карыйбыз. Бик әкрен бара икән, китәбез. Тиз бара икән, утырабыз. Болай бердә барганга охшамаган әле бу. Мин монда әрсезләр керүе таптым бит әле. Күрәсеңме? Менә монда төп чиратка аласың да кереп кысылып китәсең. Кирәк булса шулай да эшләргә була. Ләкин мин алай эшләп тормыйм. Без бүген тәтиләр әйткәнемчә. Юбка менеп тормыйбыз җәмәгать, телеферикка кереп тормыйбыз. Хәзер икенче максат. Хәзер чәй табарга кирәк. Һәм Габдулла Тукай һәйкәленә барабыз. Әки башта Габдулла Тукай һәйкәленә барабаны төшерәбез, күрәбез, һәм аннан соң рәхәтләнеп утырып чәй эчәбез, тынычлап. Икәүләшеп киттеләр, кара, бер-бер артлы. Нәт сыптырта ул. Тукай абый белән бер селфи. Каләме кәкрәйгән. Турайтырга кирәк. Куш. Пәлтәсе монда, янәшәдә генә, дәфтәрләре кул астында. Эй, ана дилем, эй, гүзәл дил. Анамның, анамын, бабамын тиле, диле. Төркләр үзләренчә язган булганнар инде монда, тырыша, тырыша. Менә моны укый башласаң, минем телем сыначак. Өчкә бөкләнеп, дүрт җиреннән чатмаячак. Төрекләрнең мин кабул итә алмаган әйберем, ул ңы авазы юк, җәмәгать. Ңы. Ничек инде сездә ңы авазы юк? Нигердәге гарип кешеләр кебек ны белән сөйләшәләр. Менә шулай уйлый башласам, минем бер турым кыза җәмәгать һәм мин туктай алмыйм аннан. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукай 1886-1913. Бу аңлавымча Истанбулда бердәнбер Тукай һәйкәлеме? Бүтәннәр юк. Шул бердәнбер шунда гына, ансы да әле кайдыр читтә, кеше күз алдыннан еракта. Кызыклы ясалган, алды туры, арты ярымай кебек. Менә бу нинди торба җәмәгать? Әйтегез сез миңа. Нәрсә бу? Нәрсә калдыгы бу? Эченә кереп буламы? Кереп булса керәбез. Кереп булмаса, я кереп булмый. Койма белән сырып алганнар. Минем ишләрдән саклаганнар инде. Җәмәгать Тукай абзабызның координаталарын шунда оска беркетеп куям, яме? Истанбулда булсагыз, килеп карагыз. Ә хәзергә безнең вазыйфа берәр кайда кафешка табып, чәй чөмереп чыгу. Кайсына керергә икән? Ана тегендә түбә башында кафешка бар кебек. Минус 100 күзем белән күрмим инде мин анда. Дөресрәге мин минус 100 күзем белән кайда нәрсә телим, шуны күрәм. Шундый супер сәләтем бар минем. Чәй эзлибез, җәмәгать. операция чөмер-чөмер. Истанбулда чәй таба алмый йөр инде. Кара нинди хәчтер шиләр ясап куйганнар. Фальшивкалар, бутафория. Бераз бу тагын бер подстава нәрсә. Мин килдем, әнә тегеннән бер 400 метр, ә монда үтеп булмый. Ябып куйганнар. Бүген минем тегендә монда йөри торган көнем ахрысы. Тәк өйгә кайтып җитә алмадым, тәк чәй эчә алмадым. Ярты көн чәй эзләп йөрим мин. Хәзер акча бар җәмәгать, ашарга әйбер юк. Ай, үләм.